Amakuru ahari Gana Gaturize Radio World Munyaanya kufa omu ihamba ryawe. Ompurikirize wasiiba kurungi, edakiika zaaba ishatu ezaraba omuri shaaha mushanju ez'eihangwe, amakuru omu runyankore rukiga aha Radio West ogakuhisya mundu Betha Katikunda. Okuhandiika abarikwenda kwetsimba omu karuru ka boona ak'enkumi ibiri abiri na mukaaga aha rurengo orwa gavumenti z'ebyanga kwataaha omu izooba rya kabiri eri izooba omu ihanga aho omuri Mbarara omwe aha baayehandiikisa eri izooba barimu Robert Mugabe Kachebezi oru meeya wa Mbarara City obwahati Kakyebezi nagaruka kwesimba aha ntebe niyo emwe eya Meeya aha bwa Mbarara City aha kakonja ka nrm. Kakyebezi yaraganisa kugumizamu n'entunguuka eya Mbarara City yaheza kugaruka kutooranwa omu karooro akarikwija. Yaraganisa kwebembeza okukora aha nguuto, okutunguura amarwariro, amashomero hamwe nanokutunguura obutare nebindi bingi.

Nayo tugimpuruvingye kandi turiyo nitugishaba ngu tugikore ebe City Hospital eiha omu ijurira n'aha yunivasite hariya. Omu bandi abaaherize kwehandiikisa okwetsimba aha ntebe eya meeya ahabwa Mbarara City barimu Louis Gafa, Mbwatekamwa, Rukamba hamwe na Agaba Senate. ou baingi barikumanya nka Senex, abeetsimbireho nk'abataine bigombe, hamwe na Stanley Katembeya oyetsimbireho aha kakongi ak'ekigombe kya People's Front for Freedom, PFF. Aba beehandiikiise eizooba rya Nimwebazyo aha ofiiseezi ez'akakiiko k'eby'oburuuru ezirikushangwa omuri Boma omu rurembo rwa Mbarara omu disiturikiti eya Sheema, mukuru w'entebe ya kataano ahabwa Sheema District, Jemima Tumwijukye Buhanda eri izooba yaayehandiikisa kandi yaahamibwa kwetsimba aha ntebe niyo emwe ei ariho bwahati omu karuru ka boona ak'enkumi ibiri abiri na mukaaga. Jemima naayetsimba aha kakongi aka nrm aha ntebe eya mukuru w'entebe ya kataano ahabwa Sheema District. Arikugambaho n'abanyamakuru bwanyima y'okuheza kuhandiikwa kandi akahamibwa, Jemima Buhanda yaraganisa ngu nayenda abantu ba Sheema ngu abakorere Sheema District ebe nka Buraaya ei buri muntu weena araabe nayesiimisa. President Yoweri Museveni nashaba abakazi omu Uganda okutunguura bizinesi zaabo barikukoresa puroguramu za government zitari zimwe na zimwe ezeteireho. Obutumwa bwa president Bumushamirwe enganzi y'eihanga Robinah Nabbanja aha mukoro gw'okukingaho omushomo gw'ekigombe ky'abakazi ekya Buganda Mothers Union ogwa buri mwaka. Omushomo ogu gubaireho Nimwebazyo aha itendekyero erya Kabura Soke Primary Teachers College eririkushangwa omu disiturikiti eya Gomba. Aha mukoro ogu Purezidenti Museveni ahaire Sacco y'abakazi eya Buganda Mothers Union Sacco shiringi miriyoni magana ataano ez'entandikwa okubahweraho kwongyera kutunguura entaasya y'amaka gaabo. President Museveni nabwo nashaba ba maama omu ihanga okukora obutaruha kureeba ngu bagunjura abaana baabo kandi babegyesa emicwe mirungi erabahwere okuba abanya Uganda ab'obujunanizibwa kandi abarikukunda ihanga ryabo. Omushomo ogu ogumazire ebiro bishatu gubaire guri ahansi y'omutwe ogurikugira ngu Okuba Omukazi w'Obujunaanizibwa kandi ow'Omugasho kandi gwetabirwemu baamemba b'ekigombe ekya Mothers Union ahansi y'ekanisa eya Uganda. Omuhwezi wa Gavana owa Banka Enkuru eya Uganda, Augustus Nuwagaba nashaba Orirangu okweyongyera kw'esente omu kitongore eky'eby'obugaiga bw'omwitaka, eky'amajuta hamwe na n'omwani kuretiire esente ya Uganda okugira amaani. Nuwagaba agambire ebi obwo abaire narambura emyanya ey'okutimbwamu amajuta omu kyanga ekya Mwitanzigye. Okurugiirira ahari Nuwagaba. Esente nyingi ezirikuruga omu mahanga g'aheeru ezirikukoresibwa aha bintu by'omu ihanga ahabw'emirimo ey'eby'amajuta hamwe nana omwani kyongyeire kureetera esente ya Uganda okugira amaani kandi ekagira n'omugasho. Emisiri ya Uganda kugira ngu egire amaani maingi eraabe eine esente ziriya eziraruga aheeru. Nikyo kiratuma ekiringi eita Uganda yaagira amaani munonga. Nikyo tureeteire purojekiti nka ezi ez'okwihaho amajuta tuziineho z'okutamu amaani kugira ngu eihanga ryazitunga juba juba kugira ngu twaba twine sente ziraruga aheeru ziyambe ekiringi yaitu eya Uganda kugira ngu egire amaani eshangwe abantu abaraija kukora za eby'amakorero kunuya abaana baitu batunge emirimo eihanga rigyende omu buryo. Niwe akaba naayongyeragyera ngu okutimba amajuta kwaba kwatandikire, amajuta nigaija kwegaita aha bitongore ebindi nk'eky'eby'oburambuzi, ekya tekinologi hamwe nana ebindi ebihwereire Uganda munonga omu kutunguuka kw'eby'entaatsya.
Obukama bw'eihanga, obutungi bwaryo, bube emirundi ikumi kuruga aha bu twine hati, kandi nikireeza kuba kyebembire n'ebya bingi, agriculture, n'eby'abarambuzi, n'ebye nebya ebya za goruda n'ebindi, na za dayamanda n'ebindi, na za butare, hamwe n'ebya sayansa ninga eby'okushoma eby'okwikiriza munonga ebya sayansa, hamwe na n'ebindi bya karimagyezi ebya tekinologiya.
Omu makuru ag'eby'obushuubuzi, Absa Bank Uganda kurabira omu kigombe kyabo eky'eby'obushuubuzi kikwataniise na Uganda Airlines, DHL, Grant Thornton hamwe na Enterprise Uganda etongwizeho ebigombe bitari bimwe na bimwe aha rurengo orw'ebyanga ebya bizineesi eza makye ebigyendereire okubangura abashuubuzi omu myoga etari emwe n'emwe ey'eby'emikono hamwe n'okutunga omugisha ogw'okwongyera kuhamya bizineesi zaabo okureeba ngu zaahangaara. Omushomo ogw'eby'obushuubuzi ogumazire ekiro kimwe gubaire ahari Agiti Mall omu rurembo rwa Mbarara eizooba erya Nywebazyo kandi Nicholas Turyamuhaki, maneja wa Absa Bank ahabw'eitaagi erya Mbarara ahamisiririize omugasho ogwa Insurance ey'eby'obushuubuzi omu kutunguuka kwa bizineesi. Naahiga abashuubuzi boona omuri Mbarara na Uganda yoona okutwariza hamwe okwejumbira omu kukoresa obuheereza obwa Inshuwarensi hamwe n'okukoresa obuheereza obwa digito omu kwihayo n'okutayo esente ahabw'oburungi bwa bizineesi zaabo arikugira ngu bizineesi eza makye nizo ntsibiko y'entaasya eya Uganda.

Nitureeba ngu digito is the way forward. Ebintu ebi okusiiba oyekoreire sente omushaho, noza kushashura, noruga aha noza Kampala, noza kushopinga oyekoreire sente omushaho. Ebyo biriyo nibirugaho kandi harimu risk mpango.
Ocurikiize Radio West, Radio Best aga ni gamwe aha gu twakwihiraho eri ihanga. Abantu baingi bafiire omu kyanga ekya bukizi bwa bumosho bw'ihanga erya Nigeria bwanyima y'eryato eri babaire barimu okutobera omu mugyera eizooba ry'Orwakabiri. Eryato eri ribaire ririho abantu barikuhika igana. Eryato eri eririkugambwa kuba ribaire ripakiire ekirenga ribaire ririho abashaabazi abarimu nana abaana kandi ritobeire bwanyima y'okutomera omuti haihi nana ekyanga ekya Bogo. Ekitongore ekirikuheereza obuhwezi bw'ahonaaho omu ihanga erya Nigeria nikigira ngu abantu abiri na mwenda nibo bahamiibwe okuba abafiire kandi abandi barikurenga makumi ataano babaasize kucungurwa bahuriire obu okulonda abandi abakibuzire kurikugumizamu omu maisho butandwa egi ebaireho shaaha nka itaano n'edakiika makumi ashatu ez'akasheeshe ak'orwakabiri aha mugyera ogwa Marare omu ihanga erya Nigeria. Obu orikiriiza amakuru aho niho gaagarukira, nsiibe n'obusingye.